god bless you everybody may the lord bless you mwari vakuitirei zvakanaka uye mwari vakuropfapadzei nguva ino nemukana uno handi kuparadza nguva tekutende kushoko ramwari tivhure kubhuku ya 1 john chapter number 3 1 john chapter number 5 verse number 4 ndotsanangura manzwi anoti whatsoever is born of god overcomes the world this is the victory that overcometh the world even our faith now listen to this if the bible tells us that whatsoever is born of god it means that kune zvimwe zvinhu zvisina kuberekwa namwari but zviri existence so if the bible tells us kuti whatsoever is born of god it means that there is something chisina kuberekwa namwari but mubvunzo ndokuti why is it tine zvinhu zvisina kuberekwa namwari pasi pezuva now i want you to listen if you want to be born of god unofanira kuva unofanira kuva neunhu hwokuberekeka namwari so ndisati ndapfuurira mberi zvakanyanya ndokutanga tanzisa chekuti chinombonzi kuberekwa namwari chacho chii because i saw many people they are they are very confused in the church and vane makore namakore namakore vari muchechi asi hapana chachinja hunhu hwaanga anawo ndo hwaangori nawo ndo hwaachingori nawo hapana kana hwani chiri kuchinja iri mweya namadhimoni zviri kuramba zvichisudidzira vanhu kunzira yerufu and vanoclaima kuti vane faith ivo vasina kutenda why because bible rati chaberekwa namwari chinova chinokunda nyika uye pamusoro pazvo chinokunda zvenyika pamusoro pekukunda nyika hakuna munhu anogona kuti anova nekutenda iye asina faith asina kuberekwa namwari so faith comes if you are the born of god so now we have to know kuti how can a person be born of god and how can god born a person mwari vanobereka sei munhu ndavajona ari kutsanangura kuti munhu anofanira kuberekwa namwari mubati mwari vakati zvoni adamu berekanai muwande Vakati kuna Noa, Noa bereka nemwando but pano taakuudzwa kuti chega chega chakaberekwa namwari ndochine nyasha dzokunda nyika. So how can God born a person tiudzewo John? I ndobva ndanzwisisa kuti no nyaya iri pano is very sensitive. The first thing if you want to be born of God and i thought kuti maybe vaya vanotaura nendimi muchechi ndo vakaberekwa namwari ndobva ndaona kuti no nyaya haizi kutaura nendimi ndava tine vanhu vari kutaura nendimi vasina kuberekwa namwari ndava mumatanks tine mahuman tanks and again tine ma, ma, ma, ma spiritual tanks but i discover kuti many people they are always struggle why because they are not the born of god so people they cry every time every night they just cry because they are do, they are not the born of god so the first thing if you want to be born of god first thing ndondotanga kunzwa futi kuti i thought kuti vaya vano vanoatenda church ndo vakaberekwa namwa ndobva ndaona kuti kuatenda church doesn't mean that youare the born of god kunyange kuatenda church kwakanaka ndikafunga kuti vaya vanopa varombo ndo vakaberekwa namwari but ndobva ndaona kuti no kupa varombo kunyange kanaka but hakuzi kokuberekwa namwari because tine n'anga dzinotopawo varombo so chinonzi kuberekwa namwari chii johni ndobva tanyatsozoona kuti johni was not a evangelist he was an apostle he was a prophet ainzwisa maspiritual matters ndo paakutsanangura manje panapa zvinhu zviri mystery kuti you have to unofanira kuva neinonzi ne self experience yekusangana namwari kana ukasangana namwari haubehavi behavi yawainaiyoyi because humwe hunhu hwemunhu huri kumanifesta kuti this person haana kuberekwa namwari and some of the people they can claim that iam i going to church iam the born of god but kuberekwa namwari akuzi kungoenda kuchechi so don't waste your time uchiclaima kuti wakaberekwa namwari zvinonzi kuberekwa namwari hakuzi ku hakuzi kuswera tichiimba muchechi tezvo zvakadaro but it's in a self experience mubvunzo wandinawo ndokuti are you the born of god Are you the born of God, my brother? Your behavior inongotiudza kuti this person is not the born of God. Change the way you think, the way you do your things. A person akaberekwa naMwari anonzwisa maspiritual matters.

repentance or the calling of god without repentance it means that there is a something chinofanira kunzwisisa tokuti kuva mushumiri doesn't mean, that doesn't mean that you're the born of god you can prophesy with usina kuberekwa namwari you can heal people usina kuberekwa namwari behavior yake inongotiudza kuti munhu akaberekwa nawo kuti haana haumiriri kuudzwa navanhu kuti munhu uyo akaipa wega unotongoona kuti no this person is not, is not the born of god ndinotenda kuvanhu vanoshandiswa namwari nevanhu vanoitirwa zvinhu zvanu namwari ladies and gentlemen chechi yanhasi yakatakura mamillions yavari kuendesa kugehena ukaona chechi yanhasi nyika sometimes inotova better because corruption yazara muchechi corruption chaa chinhu chawo chakwadza chechi chechi yamazuva ano yaora necorruption taiziva corruption ichiri kunyika but iko zvino yazara nemuchechi zvaitaurwa nasekuru chiwese iko zvino taakuzviona vafundisi they are corrupt mapastors they are corrupt maleaders they are corrupt emachurch they are all corrupt unoziva iko zvino nyika sometimes itori better iko zvino nyika yakadeedzera ikati ngatitsanye tinamatire nyika this pandemic ibude zvokuti vari nechokwadi kawati havana hazvinei newe izvozvo just do it but church tiudzei pavakaungana as a body of church payakati ngatitsanye nekunamata because zvino vaidai vatori busy as a church as africa kuti varume let's stand up and pray for our people chechi yamazuva ano inoda kumora kwevanhu but isingafudze vanhu inofudzira vanhu paroga kaarabwe pachi pane chisarara chisina kana bundo dzisingamwisi kusvika vaokama neropa they need people vanhu vari wealth vakapedze kuvadya vasina pfuma vobva vakandwa kuri havana kana basa navo unozopepuka usina choinacho wakandwa kuroko vaudza kuti hatina kana basa newe kana waenda tinoona futi vamwe ndakaidentifya chinhu one chokuti vanhu vazhinji vanoda kusapotwa but havadi kusapotawo vamwe vanhu vazhinji vanoda kurofapadzwa but havadi kurofapadzawo vamwe there is no way yandinokuudza kuti kana usina kuuya kumuprofita haugoni kubata your future no hakuna zvinhu zvakadaro a person can live under his limits kana your limits because why because you are, you are immature because chinopa wealth in life is the level of your maturity so a past ari to shepherd kuti akushepherdire kunzvimbo ine mafuro akanaka again kuti akuprotect from all the things no destroy your blessing kuti akugrowth to kuti uve umature in the spirit but timu ranhasi riri kukura but risina kumachuwa don't waste your time kunyange ukaturikwa maoko pamusoro namakumbo as long as youare immature haureceive a blessing from god because mwari vanototya kuti munhu ndikamurofapadza nepfuma nematsongero akaita ndangariro dzake idzi anogona kutorasika because vanhu vazhinji vanofunga kuti pfuma ndo zvese i pray kuti mwari vakurofapadze but one thing for a fact you have to be mature enough you have to mature enough maturity is a very powerful and is the greatest, is the greatest things is the greatest thing in your life kana usina usina, usina kumachuwa tsanya kaunamati namatinofapadza wontinowere even opportunity comes chinodetermina your wealth kana kuva zvauri nhasi is your maturity so panguva dzese netime yese vana baba pfuma yapasi unogona kungoita i that's why tine vanhu vanonamata vamire mamillion nemabilions because As long as you are mature you can be blessed. Em, everyone wese akaberekwa pasi pezuva ane time neseason yekuita pfuma, ane time neseason yekukohwa. Kumunhu wese hazvina basa muhedheni muchi vanondorombawo kutopedzawo zvako nguva yako mahara. Utori netime yako but kutoromba usimpe hwekusada kuva mature, hwekusada kunamata ilevel yeusimbe but one thing for a fact you are the, if you are the born of god you are easy even kuva munhu a millionaire or a billionaire pachinosaka kuti uve rombe zvauri izvozvo izvi inyaya yekuti auzi mature youare not the born of god Vana baba nana amai nyama yaugoni kuikunda iyi kana usina kuberekwa namwari kaurire kauri kuita kanongotiudza kuti hauna kuberekwa namwari life yauri kurarama inongotiudza kuti hauna munhu haana kuberekwa namwari revisit your life and see that are you the born of god or you are a christian do not kuenda kuchechi kuve mukristu nekuberekwa namwari zvinhu zvava zvatosiyana zvasachoonti kuregedza zviri kunonetsa kumunhu asina kuberekwa namwari kuita pfuma kunotonetsa kune munhu asina kuberekwa namwari ladies and gentlemen you have to be born of god i know that my gospel arigoni nokunakidza but chandinoziva ni chekuti after waitirwa zvinhu zvakanaka namwari mwari vakakurofapadza mwari vakakukudza wakura wava pamusoro hauna effect because zvinojambwa navanhu vachinoita zvinhu zvemamicrowave things Tomorrow they will regret. Hakuna chinonzi kujambira mastages, uchazongosangana nacho chete. If you struggle in life, you live a longer life. But macro of things, tine vanhu vakamboita pfuma tichikura but havana kurarama. Then, then is your time vanga vadona because havana kuudzwa foundation yekuti unofanira kuberekwa naMwari. ende ufanira kuva munhu akapona chinokuchengetera rofa padzo kuchengetwa kuberekwa namwari ndakaona vanhu vazhinji vakasimuka zvisingaiti but paakada kutamba kutanga kutamba navakadzi ndo paakadonha chisina kunzwisisika nemunhu ndechokuti kuberekwa namwari kunokosha ndava kunokunzvengesa kubva muchihure mukuita zvisina kuipa nekutamba navanhu vasirivo ndinova tinogona kumislidwa navanhu kupiwe wrong advice unoziva here kuti iwewe kana una mwari wakaberekwa namwari mwari vanokupa vanhu vari correct in your life hautsvagi vanhu hautsvagi mapartners madestiny connector navanhu vanokupa encouragement kana kupa advice but mwari vanoconnecta kuvanhu vari right a person munhu akaberekwa namwari haana atime kuswera achitaura navanhu kana kunyeya anybody level rokutyora uchinyeya munhu rinongotudza kuti you are, you are still flesh hauna kuberekwa namwari because if i see something wrong with my brother i just ask him but level rokuti munhu anokura asina kuberekwa namwari ari easy to quit ari easy even to unoziva sometimes ndaona taiti chikura so tiri kumafuro ndaifarira hwizi asingaiti ndai ndikabata hwiza so chekutanga chezvaiita zvekuti yaidambura makumbo hasha dzedzehwiza hadzishande muchikristu yaidambura makumbo but chiri kukanganisa kuti after yadambura makumbo ichada kufamba makumbo haamere kana adambuka chati achirema and matsunzi atoona pokudya do you know what kune dzimwe hasha dziri dangerous dzekuti unogona kudambura makumbo nehasha but usingazive kuti pane madhimoni nemweya iri kuteverera kune vanhu vane mweya wehasha kuti unogona kudambura makumbo usingazive kuti zvauri kudambura zviri very important and wakazoona kuti hwiza ichidambura makumbo inodambura makumbo ari very important ichisiya asiri, asiri very important ndichinosanga kuti ibhururuke hwiza makumbo ekumashure but inodambura makumbo ekumashure yosiya timakumbo tokumberi chibhururuka kana madiki achabhururuka yakuti angofamba matsunzi ma, ma aona atoona zvinhu zvokudya kune vanhu vari very important in your life vasingafaniri kubudisa in your life kana vasingafaniri kubuda mavari you know what kune zvimwe zvinhu zvisinga ndaatake because of my friends vanotamba navo in life everyone haizi friend yako in life make sure that Aidha pane zvinhu zvaari kutora kwauri zvaari kubatsirika kwauri kana aidha kana pane zvauri kubatsirika kwaari kana pasina izvozvo don't let hapana friendship you have to be born of god so that mwari vakupe wisdom in life change the way you think so that you may be grateful chechi yanhasi iri dangerous because yakutungamirwa namatsotsi kuenda kubible kule doesn't mean that you are called of god before usati wava a prophet before usati waye nepastor before usati wave neapostle first thing tanga wava mukristu wotanga waberekwa namwari wozova mushumiri chechi yakazara nevanhu vane mentality vafundisi vane mentality yebusiness muchechi chavanokoshesa ibusiness kupfuura mwari and vanotsvaga vanhu vanosupporta their business because of poor poverty is very dangerous you have to pray against poverty in your life ukava nepoverty unoshandiswa navanhu poverty inosaka kuti ufunge zvese zvese kune vanhu vakava mafailure life vakafunga kuti the best thing kuenda kubible college ndakamboiona mubhaibheri murume anonzi jacob aenda kwavatezvara kwa, kwa vaisaac paakatora mukadzi achisvika ikoko kunonzi akatanga kuita basa rekufudza hwai nepfuma ne ya yaatezvara vake chaanga achizviitira anga achishandira mukadzi rachel naliya but remember this ndotokubata chinhu ichi murume anonzi jacob anonzi handizi kuzokupa pfuma but pfuma yandiri kupai ndeyekuti kana pakaberekwa chinhu chine mavara mavara ndo chauchatora naika kana pakaberekwa chisina mavara ndedzangu but iye ndokuita gimix dzokunoisa zvinhu mumvura zvokuti kana ikangoto mombe kana kuti hwaya yakazvitakura ikangosvika kungotarisa kungoti pane chinhu chine macolors chiri mudumbu chaakutotora huni iwowo pane nyaya ipapo pokuti vese vakazvitakura hazvina basa imimba yomweya kana yenyama zvinhu zvonoswera uchipatisipeta mazviri kana kutamba nezvezviri unobereka zvinhu zvakadaro hazvisi mubhaibheri chete even today nhasi vacho ndi vanhu vakatakura havabvumidzwi kuenda kuona munhu akafa vanhu vakatakura havabvumidzwi kunwa doro vanhu vakatakura havabvumidzwi zvisina basa why because every time kana wakatakura chinhu chamwari mauri that's why kuchinzi ukaona futi pane mumwe murume futi ainzi samsoni vabereki vaka vana manoa vanonzi imi hamufaniri kumwa zvinhu zvinodhakwa kana kubata zvinhu zvakaipa why because makatakura chinhu chitsvene so zvoreva kuti a person you have to be sensitive if you carry something from god you have to be jealous pamusoro pechinhu ichocho kana une rofapadzo repfuma unofanira kuchenjerera paunoswera vanotamba navo navanoswera uinavo so chinongogona kungokuchengetedzera rofapadzo rako kunge wakaberekwa namwari because hauzivi nzira nzvimbo dzakanaka nenzvimbo dzakaipa ndapazvaunoti zvakanaka pamberi pamwari zvakaipa zvaunoti zvakaipa pamberi pamwari maybe ndozvinhu zvakanaka so zvinogona kunzwisisika chete mune munhu akaberekwa namwari now chikomana ichi chichidaro ndokubva paberekwa hwai dzanga dzine mavara ma muridzi wemakwayo ndobva angomuti ndakangokuudza takaita covenant dzajacob ndokutanga kuwanda but remember ndedzeutsotsi after that dzawanda ndopaanotiregedzai ndiende but remember akanganisa pfuma yeumwe munhu but chandakadiscover palife yajacob kunyange mukati jacob akarofapadzwa rofapadzo rajacob riri pana judha repromise re but dai muchiziva munhu anonzi jacob akararama life yairwadza life yenhamo nokutambudzika pfuma anayo unoziva ra kuti kune vanhu vane pfuma pasi pezuva but vasina rugare nayo ukaona biru remari yaanobvisa per month for medication unorwadziwa chinonzi kuropafadzwa hakusi kuita mari kana une utano youare blessed kana une peaceful life youare blessed unoziva kuti kune kuva nemari yakawanda but usina rugare nayo handide mari yakadaro kuva kune kuva nemari but ichikushayisa rugare ichishayisa utano kana kuvengana navanhu is not good money mwari ngavakurofa padze nepeaceful life mwari ngavakurofa padze neupenyu hwakanaka upenyu hune utano rofapadzo rine utano chinonzi blessing haizi money chinonzi blessing kurarama a peaceful life your health everything zvisando zvifanira kunga zvakarofapadzwa varume jacob akatambura ukaona mwari vachizokuti time yajekobho ndo time yavakadzoserwa kwaijipita kunhamo akasvika akafira kunyika yeutapwa kunyange jekobho akaita vana vakawanda 12 mwana akaricoganizwa pavana vajekobho i1 judah vana rubheni vese vakanga vakatukwa do you know what zvinhu zvejimix hazvishande mubhaibheri kopai zvakanaka muchisiya zvinhu zvakaipa ndiudze pakakomendwa nebhaibheri kuti njeko bhaka nezvakanaka paakachinja makwai emunhu varume nzira dzekugurusira hadzina rugare you're going to suffer again tinogona kutadza kuzviona nhasi but you're going to suffer you have to be born of god ladies and gentlemen be jealous with your blessing my word haizi nyaya yezvinhu zvakawanda nezvekuti you have to be born of god be sensitive even kune vanhu vanotaura word in your life because tine vanhu vari kuparidza mharidzo dzekuti mucharopafadzwa muchasimuka but kangani uchinzwa ucharopafadzwa but hausi kuchinja wani kangani uchidyara but hauna kuchinja ladies and gentlemen hakuna mwari vanoropafadza benzi chokutanga kana uchida kuropafadzwa namwari iva munhu akatendeka munhu akarurama pamberi pamwari you have to be born of god so that you may be blessed kunoromba ndokunonzi kana ukahura stere kana ukaba ndokuti kana ukaita zvinhu zvakaipa thats not kuti vanhu venyika havatye kuita zvinhu zvakaipa why because ndo system ndo maprinciple ekubasa kwavo Ladies and gentlemen, you have to be born of God. Unofanira kuropafadzwa naMwari. But chokutanga unofanira kutanga waberekwa naMwari. Be jealous with your gift. Be jealous with your gift. You have a purpose. Inonzi naMwari Jeremiah usati wabuda mudumbu ramai vako ndakakugadza kuti wa muprofita usati waberekwa mwari vaitoziva kuti uchava nepfuma usati wabereka mwari vaitoziva kuti uchava, uchava munhu akadai so but first thing you have to be born of god even nyange you are a minister of the gospel before usati wava mukristu usati wava a minister fanotanga waberekwa namwari otherwise uchaende kana zuva rekuperera svika uchaende kwaitira mabasa ako muchaona kuti pamuchafa muchienda kudenga gehena rakazara vafundisi mark my words dushid pane nguva yatiri kupinda regedzai ndigare ndaudza manzwa aya because pane ndogonongotadza kuzomagonotadza kuzomanzwa panguva iko zvino yatiri kurama yepandamiki panguva amupana zvamati maona ichauya zvinhu zviri kuitika izvi izvo hazvinei nasatani thasai makaona kuti mapastors vakada kuedza kunamatira coronavirus vakafa vaida kutsvaga kuda kutsvaga masandisi kutsvaga mushonga vakafa hakuna munhu anogona kubvisa roko rwamwari kana shamhu yamwari Ladies and gentlemen, ndikadza ndikuti vengwa navanhu vese, tukwa navanhu vese, but usatukwa naMwari. Kana Mwari vakakutuka, hakuna munhu anogona kukutukunura. Hazvina basa wana prophet anengei kana n'anga inengei, haigona kubvisa chituko pamusoro poupenyu hwako. Only God ndo vanogona kubvisa chituko. Kana season yapera yapandemic, Mwari tichangomira. Hakuna prophet, apostle anogona kunomisa chinhu ichi. Try. Ladies and gentlemen, no matter wapfeka mamask 10 kana 20, ukaita kupfeka mahovhorosi nemagloves, as long as you are not good before God, kana uri paregistera vanhu vari kupera, you are going to perish. As long as uri palisi ravanhu vari kudiwa kuti vaparare pasi pezuva, you are going to die. No matter waita utsanana hunengei, utsanana hwakanaka stereki. But after utsanana, iva munhu akati anotya Mwari. iva munhu akaberekwa namwari iko zvino hapana munhu anombokudzai kuti tendeukai muri kunzi zvinopfuura ladies and gentlemen this time this season this season is the season of repentance if you are not repent you are not going to success hapana panozombofa wakastepe this thing no hakuna munotokundwa nenyika vanhu vanzwa kuti haa ah, nyika yakati ti ngatitsanye havasi kurevesa but vakati ngatitsanye vanhu vakatonamata but church ndepange ndepapi payakaungana as a board of as a board of denomination madenomination nepapi pakaungana ngatiungana titsanyire nyika basa nderekurwisa nekuita zvina musoro wese nemapolitics muchechi iwe unofunga kuti kana chechi isingagoni kugadzirisana pachezvayo unofunga kuti vanhu vanogonozogadzirisana iko zvino chechi yakonzeresa hitrage iko zvino vanhu vari kuvengana nokuda kwemachechi vanhu vakuvengana vasina kana rudo muri kuvengana iko zvinyi toda nhingi toda nhingi zvotokutovaa vanhu vanovengana kuda kwazvinhu izvozvo yakazombotaurwa napo mubhaibheri vanhu vaakuti ini ndiri waapolosi mwaka ndiri waapo mwaka ndiri waana tomasi vaana peter chichi zvikanzi imi napo zvikanzi mese munopenga muna mweya here paakavabhabhatidza nesimba ramweya mutsvene ndopavakadiscover kuti vese vakanga vakarashika chinogona kuudza chokwadi in your life kunge wakabhabhatidzwa namweya mutsvene kunge wakaberekwa namwari kwete matanks enye kunyeberayo matanks asina interpretation paul bvaati kana ndimi dzaisinga dzisina anobidzi yanga dzinyararwe mahuman tongues haana kana interpretation haona kana chekutaura because mahuman tongues Why you are wasting your time? Just repent and be a Christian. Unoziva pride haidi kudaro unoziva. Kune murume ainzi so so akanga ari munhu ane pride nepamberi pamwari chaipo sevamwe vashumiri variko mazuva ano aya zvekuti ade kuva baba pamberi pamwari kudzidzira kupenga chaiko chaiko kuva baba pamberi pamwari zvokuti nyange uchifamba so unonzwa kuti unoda kuzvisimudzira pride yekuti nyange ukatadzira mwari waadmiti kuti watadza always unongo zvinongo right chete mwari vakati ini andidhili navanhu vakadai haazi wangu ngaabve pamberi pangu ndokubva arambwa so nokuda kwokutadza ndokubva ati samuel inono joseph sikuma chonzi david david ndokubva asuka david aihura varume aitora vakadzi vavaridzi aiuraya futi zvakare but mwoyo wakanga waona david kunyange achiuraya akanga achitadza aiti kana akatadza aidzoka kuna mwari aidzoka kuna mwari and after chati adzoka mwari obva amuregerera but mimi muri kutadza hamusi kumbodzoka kuna mwari mutori nepride pamusoro pekutadza kwenyu kuti david mumwe chete ndiye anoita zvinhu zvakai zvimwe chete zvakarambwa namwari anoti kana afa nenzara ndokubva asvika pane mapiritsa zvikanzi pane chizvika zvikanzi hapana except chingwa chemapiritsa zvikanzi kuenzai kuno ndichizvero ndafa nenzara ndokubva adya Jesu ndokubva aikuta zvikanzi David akadya chingwa chemapirisita mure kuOld Testament cheupenyu. Why? Because akanga ari munhu aidikwa naMwari because of submission. But iko zvino chechi yamazuva ano ine pride. Ine vatungamiri vazere nemweya wekuzvikudza wekuti havana kana time yekuadmita. Chero vakatadza, vanoda zvino senge vari right. Unoziva chechi yamazuva ano haidi kunzwa Mwari. vanoda kubvunza vanoda kuzo vanoda kuzodana mwari kuti avabatsire pamadecision avo vanenge vaita vanotanga varonga maplans avo vozodana mwari kuti mwari avabatsire pakuipa kwavo kuna mwari vanopindira bhaibheri rinoti mwari wakatendeka kupedzisa basa raakatanga but vanhu vanotanga vatanga basa vozodaidze mwari kuti yaya mutibatsirewo pabasa rinoe rakatanga hakuna mwari anopindira panyaya dzakadaro the first thing you have To call God before usati watanga chemera mweya wamavambo kuti mwari vavambe newe vapedze newe you going to do zvinhu zviri better my message you have to be born of God so that you may overcome the world ladies and gentlemen these few words God bless you and have good time baba musara Jesu Kristu Rufapadzai nokomborera nhaka yenyu pavachadana kuti baba dairai kuti ndiri pano. Simudzira upenyu hwavo marofapadzi nokuvakomborera ruwe rudzi runokutyai nokufamba nemi. Nanamata kuna baba nokuna Jesu nokuna mweya mutsvene. Kudzai rudzi urwu baba ruwe runokutyai. Simudzai mhare dzokufamba nemi nokutyai ruwe rudzi rwe. Nanamata kuna baba nokuna Jesu nokuna mweya mutsvene. Norayira nhenda kuti dzibude munyama vavo zvirwere zverudzi Mhepo dzorudzi dzitame. I speak life in their health, life in everything. I speak life in the name of Jesus. Namata kuna Baba, kuna Jesu, nekuna Mweya Mutsvene. Kudzwa nekushumirwa. Mutsa raBaba, reMwana, Kumara, reMweya Mutsvene. Thank you so much. Have a good time. God bless you. God bless you everybody. May the Lord bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka uye Mwari vakuropafadzei. nguva ino nemukana uno handi kuparadza nguva tekutende kushoko ramwari tivhure kubhuku ya 1 john chapter number 3 1 john chapter number 5 verse number 4 ndotsanangura manzwi anoti whatsoever is born of god overcomes the world this is the victory that overcometh the world even our faith Now listen to this. If the Bible tells us that whatsoever is born of God, it means that kune zvimwe zvinhu zvisina kuberekwa naMwari but zviri existence. So if the Bible tells us kuti whatsoever is born of God, it means that there is something chisina kuberekwa naMwari. But mubvunzo ndokuti why is it tine zvinhu zvisina kuberekwa naMwari pasi pezuva? Now, I want you to listen. If you want to be born of God, unofanira kuva unofanira kuva neuno hwokuberekeka namwari so ndisati ndapfuurira mberi zvakanyanya ndokutanga tanzwisisa chekuti chinombonzi kuberekwa namwari chacho chii because i saw many people they are they are very confused in the church and vane makore namakore namakore vari muchechi asi hapana chachinja hunhu hwaanga anawo ndo hwaangori nawo ndo hwaachingori nawo hapana kana hwani chiri kuchinja iri mweya namadhimoni zviri kuramba zvichisundidzira vanhu kunzira yerufu and vanoclaima kuti vane faith ivo vasina kutenda why because bible rati chaberekwa namwari chinova chinokunda nyika uye pamusoro pazvo chinokunda zvenyika pamusoro pekukunda nyika hakuna munhu anogona kuti anova nekutenda iye asina faith asina kuberekwa namwari so faith comes if you are the born of god so now we have to know